Illum huwa l-Jum Ewropew tal-Lingwi. Fl-Ewropa b'kollox hemm 24 lingwa uffiċjali, però fil-verità hemm mal-200 lingwa b'kollox. Ħilli naqra din. Jiġifieri jeżistu pajjiżi, eżempju bħalma huwa Spanja, illi jitkellmu l-Ispanjol, però fil-verità hemm ukoll pratikament lingwi oħra bħal huma l-Bask u l-Katalan, eżempju minn hekk naf tmur tara l-Barcelona jilagħbu. Hemmhekk għid la tisma' l-Katalan mad-dawra. Issa, mal-lingwa ħafna drabi jkun hemm ukoll tradizzjonijiet u użanzi differenti. Hemm lingwi fl-Ewropa li jinstemgħu l-istess jew inkella jixxiebħu, tista' taqsamhom fi tnejn. dawk Indo-Ewropin jew inkella l-lingwi Romantiċi, bħal ma huma l-Ispanjol, il-Portugiż, il-Franċiż jew inkella it-Taljan. Qiegħ, qiegħ. Romantiċi. L-ewwel ħaġa, romanzi. Mela romantiċi għax ġejjin mir-Rumani, għalhekk togħba. Però huwa għalhekk li f'dawn il-lingwi hemm kliem li tista' tgħid jinstemgħu l-istess jew inkella jiftiehmu bejniethom. Jiġifieri jekk ngħid eżempju acqua bit-Taljan, bl-Ispanjol ngħid agua u bil-Portugiż ngħid agua. Eħe, u mbagħad hemm lingwi bħal Ġermaniż, Daniż, Olandiż, dawn ukoll jixxiebħu u ġejjin minn familja oħra. Ismi ta' qatt smajt bil-brejku? Issa jmiss hawn morru brejk għal. Fej sejjer, din hija lingwa oħra li kellna hawn Malta u bejnietna sigrieta kienet di, eh? Eħe. Din hija lingwa li kont issibha fin-naħat tal-Għarb Għawdex. Eja u joqogħdu jgħawġu biex jitkellmu għax dik ġieli. Iva u le, li qed tgħid int kapaċi jkun djalett biss, imma f'dak il-każ hija lingwa li ġiet żviluppata apposta, eh, kienu jżidu il-kelma pi qabel kull sillaba, immaġina x'komplikazzjoni. sakemm tidra. Jiġifieri eżempju jekk niġi biex ngħidlek il-kelma rota, ngħidilek Piro Pita. Waħad ma jifhimna, sigrieta. Xi ħaġa hekk, Piro Pita. Kemm hi tajba. Issa, u xi ngħidu għal-lingwa tal-emoji? Lingwa tal-emoji? X'qed tgħid? Hija, eħe, teżisti, għalkemm mhijiex lingwa mitkellma, hija lingwa li tiktibha biss, hija lingwa wkoll, hu, l-emojis. Hm, eżempju, taf li naħseb tagħmel sens billi qed tgħid, eżempju, flok ngħidlek all right, meta tgħid xi ħadd jistaqsik even, tuża thumbs up, jew flok ngħidlek inħobbok, kulma tagħmel tibgħat qalb, m'għandekx għalfejn tiktibha vera. Proset! L-ewwel emoji krea ħdan Shigetaka Kurita fl-. Shigetaka! U hija dak, insomma, fl-1999. U ġejja mill-kliem Ġappuniż picture, write, u character. Iċ-Ċiniż hija l-iktar lingwa mitkellma fid-dinja. U tafu liem'hu l-iktar ktieb li qatt inqaleb f'lingwi differenti? Il-Bibbja, Little Prince u Pinocchio. Kun imbierek, ibni, kun imbierek, kun imbierek. Nofs il-kliem fl-Ingliż ġej mill-Franċiż, basta dejjem impikati dat-tnejn bejniethom. U ħamsa fil-mija tan-nies li jitkellmu l-Portugiż jgħixu l-Portugall, l-oħrajn Barra mill-Portugall, immaġina! Nofs in-nies tad-dinja jafu jitkellmu b'almenu żewġ lingwi. Huwa allura ħbieb tagħna biex nagħlqu bil-kbir, napprezzaw jekk malli taraw dan il-video tħallulna awguri miktuba jew xi ħaġa oħra bil-lingwa l-oħra li jista' jkun li tafu intkom. Eżempju, jien niktiblek awguri bil-Malti. U jiena Awguri! Dik mhux bil-Malti? Awguri! Bit-Taljan, u l-Espresso, la Pizza, e Miko mio Sander, Buon European Day of the Languages!